Baukje Wytsma hoecht gjin fierdere yntroduksje, want sa't de efterflap fan har nijste bondel Wyt Ljocht oanjout, is hja al fiifenfjirtich jier aktyf yn de Fryske literatuer. Net fierder fertelle, mar ik ha amper wurk fan har lêzen, dat dit wie in goede oanlieding om my wat mear yn har wurk te ferdjipjen. Wyt ljocht is in kreas fersoarge bondel sûnder fierdere opsmuk. Yn totaal tritich gedichten, ferdield yn fjouwer skiften dêr't it earste nammeleas fan is. De efterflap leit oan de lêzer út wat Wyt ljocht no eins betsjut, en by wize fan ynlieding woe ik dat oan jo foarlêze. Wyt ljocht, in suver en ynerlik ljocht. Wyt op syn helderst, dêr wêr't alles begjint en einich is. Dêrtusken is libben, is tiid. Yn dizze romte belibbet elk minske syn eigen aventoer. Ommers, yn it wite ljocht rinne alle kleuren fan it libben gear. Soms falt alles teplak, Alles wat is, alles wat wie. In eagenblik alteast kriget alles in djippere betsjutting. No, jo hearre it, dat ûnthjit dus hiel wat. Mar lit ús no yn de bondel dûke en dat dogge we lykas winst mei it iepeningsfers. De fal. Wat wie, ferlit dy net. Bist ûnderdiel fan dingen dy't fergean. Dyn each filteret sinneljocht. Falst sûnder it te witten troch in reach fan tiid. Skrikst as in fûgel tsjin dyn finster fljocht. Sa leit er op dyn hân de eagen wiid, wyt ljocht, in huvering. It ferstriken fan 'e tiid en it dêrmei net foar te kommen fergean en ferfal, De dea skimeret der dúdlik yn troch. Fansels dat binne allegear saken dêr't gjin dichter net oer dichtet, dus dat is mei Wytsma net oars. Dêr komt nochris dat sûnder it te witten by. Der is mei oare wurden in soad sykjen yn 'e bondel nei saken dêr't gjin minske weet fan hat. Ik woe mar sizze, it fers is in iepeningsfers pur sang, mei't it sa'n moai ynkykje jout nei wat de lêzer fan 'e bondel ferwachtsje kin. Dêr heart fansels ek tebeksjen by. Der komme sadwaande in soad oantinkens yn 'e bondel foar, oantinkens oan har bernetiid. It is as eidet de dichteresse har libben oer. Wolst fuort? Dêr leit de pleats, trouwe wachter tusken de doarpen. It lân feroare stadich yn in keale flier fan grien.

De ûnrêst jage troch dyn lea, wurdst wyld, oerdwealsk, wylder as ea. Fljochst troch de strjitten mei dyn kop fol fantasy, roffelest mei foarken op de boarden, stampst mei dyn hakken op de houten flier. It is noch net te let, wolst fuort, wolst frij, leafst withoefier. Ik moat hjirby sizze dat ik somtiden de gedichten wol wat opsommerich fûn. Der wurdt eins wat te min oan de lêzer oerlitten. Dêrby bekroep my it gefoel dat de efterflap, sa't ik dat oan it begjin fan dit fideobesprek foarlêzen ha, eksimplarysk is foar de hiele bondel. Der wurde nammentlik grutte wurden brûkt en hjir en dêr is it wol hiel útlisserich. Koartsein hie it om my wol wat lytser en wol wat skerper mocht, hjir en dêr in klisjee minder. Yn deselde snuorje as dat ik mei dit fideobesprek dwaande wie, lies ik de nijste bondel fan Dichter des Vaderlands Lieke Marsman, nammentlik In mijn mand. En by wize fan útsûndering woe ik dêrút it gedicht Meditatie lêze en wêrom't ik dat wol, dat lis ik aanst wol út. Meditatie. Ik sluit mijn ogen en stel me de dag voor waarop ik vijfenzestig word en alleen nog maar ongeëngageerde natuurpoëzie schrijf.

Ik miste dochs wol wat in sekere, no ja, sizzenskrêft, urginsje. It wie my toch wol wat te berêstend, wat te oerekkerich. Mar lit ús dêr net te lang by stilstean, want ik woe noch in lêste ding oansnije dêr't ik in soad niget oan hie, en dat is de kohezy of oerlaap of ienheid yn it wurk fan Baukje Wytsma. It liket der nammentlik op dat yn 'e nijste bondel sy in soarte fan fariaasje skreaun hat op eardere gedichten fan har. Ommers, in bekend gedicht dat ek yn de Spegel stiet is Heechsimmer. Yn Wyt Ljocht stiet in fers mei as titel Heech simmer, dus mei in spaasje dertusken. Al docht ynhâldlik it earder foarlêzen gedicht Wolst fuort oan Heechsimmer út dy oare bondel tinken. Fierders komme titels as Ferlies en Moeting ek yn 'e nije bondel foar. Soks hoecht ek net te ferwûnderjen, mei sa'n grut oeuvre dat guon titels dûbel binne. Mar, in besprekker sjocht der graach gjin tafal yn fansels. It jout hoe dan ek yn alle gefallen in ynfalshoeke om sa mear fan it wurk fan Wytsma te ûntdekken. En te ûntdekken falt der genôch oan it wurk fan Baukje Wytsma. Ek al bin ik dan net super lyrysk oer har nijste bondel Wyt Ljocht, dy't trouwens útkommen is by de Afûk, dat hie ik ek noch net neamd. Want wat te sizzen fan it gedicht Flecht dat ik by wize fan ôfsluting no foarlêze wol. Flecht. Der is in fûgel yn myn âldste dreamen. Ik werken him yn de fjirten oan syn flecht. Syn lûd is my fertroud. Unwis en wyld fan libbenseangst hear ik syn wjokken slaan. Ik sjoch him flean mei de eagen ticht, myn jonge fûgel. Soms strykt er treastlik op myn skouder del, ien, tel. Ik streekje him en fiel syn fearren trilljen tsjin myn wang. Sa bang. Hjoed leit er brutsen yn myn hân, want heine koe ik him net. Hy sjocht my oan, ik streekje him opnij, hy nimt my mei.